Acholi, Acholi bene yam obuto ki caro lok ni wange pe kiweko wang bur. Wan bene pe myero wa olu ki alac ma lutelawa i rwom mapat pat gubiti gin tye ka laco wan Acholi. Man ladit marwa Francis Omoro. Lalok pa lurima opokke ki i kom tim ki cira ma tye ka timme ki kee kwaro Acholi ma ladit Rwot cantua pire. Me atyak, en aye en tye ka telo wigi rwodi pyerangwen. Wan, rwodi ma gin tye ka paro pi kaka Acholi, gukate ki dwon i kom lok ma otimme i apar

pi to malit ma otimme i apar ki i bed neko kiniga ma ladit lobo kati kede ni i ngom apar ki i lobo megi ki nongo ni Acholi ka pe ki weko kiniga gutum ci gin pud bedo ka loko ne bedo ki cwiny gi ci dong i tiyo ki acana ki MP ni ma akwano nying wu ni gi ni me yubu demonstration dano ka owinyo lok pa Gilbert Olanya ka obedo gitamo ni Gilbert Olanya en aye dong latel Acholi keken ma te paro pi Acholi mukene dong guballe o weny kun Olanya bene tye i business ma mege nyo kita pud dong kiwacce ni in kong icam ki kite eni ni wan okati woko an honorable Mawar akati macalo lalok pa rwodi pyerangwen-ni ni pe okat ka dore. Lok ma otimme-ni ba, wan rwodi pyerangwen-ni dong wakwedo, wanongo kit ma myero enokke gubed kwede. Me acel, toro eni pe otimme ki kom apar kikome. Toro otimme kilomita pyerabiro ki apar wa i dog nam. Jo ma gin guneko neki dano ma romo miya adek en aye gungolo nam. Kwedwa onongo ni jo ma oto-ri bene pe metti. Kwedwa bene onongo ni ma naka yang to tek ki timme i kin mati ka coli i boda-ni, ka in icito i meri, in ibinongo ni lyec peke i meri. Dong I kare ma wan wakatti ki kwed ki meno ma kit eno, en aye ki wilo lutela ni eni ni a lok madit i munge ene butuc, mung me kweto lok i butuc. Oweko en Gilbert olanya gi litino MP ma wun wun wutamo ni oh jone pud opposition, jone pud tye ki gin angiya ango. An awaco ka maleng ni, Wan dong obedo i cawa-ni, opwonye con ma dong pe iye acoli, wan weng dong watye i movement. Dong ka kitye ki movement, kilok lok macalo wan weng watye i gamente i ot. Lok akwu akwu ma gitino-ni tye ka timone. Ma en aye pud tye ka kelo peko. An awaco lok i kany maleng, kikati ki yet i koma, kikati ki yet. Honorable dong ato, awinyo lok ma oloko bene ki jo mukene ni weng. Jo mukene owaco ni, Omin Achan acel owaco ni, Nino ca wacito gangi in iringo nino eka wanongo in oko wan. Konyi ni neno ki wangi ladit acel oluba ma wabedo i wang oo ka wara aa ki gang acata. Yin kare waniang ada dong miting ma wan bedo iye waniange yin dong lajok ada i kin odi pyera angwen ni yin aye lajok mada dok yin ajwaka yin pe itiyo ki tim me tekwaro. Owaco lok ki pien an olulwa otuco mung ni miting gin ibedo kede i gang pa acana. Cimo oluba ni cimo aa ki. ki ka mabor acana ngat ma kwanyo ki i Ker peke. Wan wawaco pe tyen lokke me kwanyo acana ki i Ker. Ento lokke eni ni omyero lutela weng gubed piny, in bene myero ibed iye. Acholi, wun dong wuneno gin ma otimme. Miting ma acana obedo iye ni, Ki miyo ka calo instruction ki gin bang olaja gi, beta old gi, okin pi pi gi, odongo adongo gi. Ka meno miyo instruction ni kit ma myero gin guwot kwede, ka gik gi myero gubedi, ki miyo gi escort, gin ango ma myero gutim, gin ma pe myero gin gutim. Ka me cito ka dore i ka dot gi kit ma gin nongo waco ni dore ni, dore ki a ca abicel ma dong bed ki ryemo gi aryema. Yub ma acel ma onongo tye nongo ni omyero kong gin gitem me gengogi ki i gang acana pe gukat woko ki nongo ni enoni obonge ne wango iye ka dong in inongo ni wa ludini bene winyo instruction ma neko ma neko acholi wa ludini. Lok ba ka tye peko bal ka tye gang ki yubo ayuba lok aye yubo. An tinda amito kok kit man Man koko ba pe ngat owaci. An alego ni, Acholi, wun mon acholi, wun anyira acholi, wun wukati woko wek wutelwa. Co kong dong gikwanyo yo ki i tela, mon kong dong otel lobo acholi. Acholi ma yam onongo gin tego-ni ma ka guwoto ka mo kimini-gi mon wek gunywal kodi-ni, acotine dong peke. Wun mon wukati woko ka tela. Wutel, wule kaka olanya Gilbert. Wule kaka lutela mukene ma mon mukene ma dong gubedo carec, ma tye, ma, ma dong bene kimine kare otelo otela calo Beta Hall-li. Wumi kaka kare kong dong odok gang. Mon mukene ma pud tye maber dong gin tye i tela-ni, ma pud gitiyo, giwoto ki acoli maber. Gin gudong. Wamito ni lutela acoli, man koko, lutela acoli dong weng kong dong obed mon. Co oneko gamo. I tekwaro, Lunek gange co keken. Dako mo tye i tekwaro. Dako mo tye rwot-ti. Rwot ma dako tye i kanija. Bicop mo ma tye dako tye. Co keken aye tye ka neko gang Acholi i telagi. Dong Acholi peko dong kome ee. Ento piny dong cok ru. Piny dong cok ru. Piny dong cok ka ru. Ocak aa dong. me duku cam. Piny cok aru, an awocowu ni ba, kadi myero kadi degi tipo pa Acholi kobedi ni o ilwenyo pi Acholi. An amyero jo ma tye ka kati, watye ka kati, myero dano, itino Acholi, an tino, amyero awocowu ni wun ko wukatiwu ka Yecu ma war-ni eni, ma waco ni en, ma en waco ni Kerre tye i kom tibu. Ma Kerona bene tye i kom tipo acoli-ni, tipo ma wun wuringo wenge wuweko ni en aye Kerona tye iye. Eka iwaco ni, 'An latyet calo kit luloba ni, Oo, yin ka latyet pien ingeyo jami oo, ento yin pe in iwere, iwere, iwere oo. Pe giromo nongo kumi ni in kara in waniang-o dong yin ajwaka-nu. An pe atimo bal, an pe anyweno cinga ki remo. Dano ma Lubanga onywalo oketo i lubaculi ma pe ogudo ginek ma dano neko kwede dano, en aye anne. Ento Kiduni owaco ni, Ka gin marac kwer, en aye oweko dano neno calo ma wan ajemo. Pien an pe atiyo ki tam pa dano, atiyo ki tam pa Lubanga. Lubanga owaco ni. Ma lweny cakke i lobo acoli ni pe idony i mony, mony pa konye enini jok, mony pa alic lakwena jok. Wun acoli wungeyo maber, tutwali jo awer, ingeyo ni an alwenyo ki mony ka lakwena, akwero ni pe wun wujok. Alwonyogi lukoya gien ni un ojok Yona oyelle me neka kwer. Gibino ginongo ni oo. Balle pe kimako giweko. Kimaka giweko. Hmm. Wun pe wungeyo ano ni ngat mo dwenyo ma onongo lakwena lakwena alic ki awere kwica Kony, Nga ma onongo ojemo i kom lakwena ma kun onongo bene gamenne peke kun ni, Atye ka nyutiwu twerra pa tipo, en abino. Tipo kwede ni bin ka tela. Telane-ni an aye pe amito. En oweko ka atye ka tela, yori wang oyabbe. Cit itel tela. Abino ka telo tela ma culi tye ka to. Kare ma culi tye ka to, adonyo ka tela wan ki Lefrat ka lulwal ka ocorgi. Wun wuwinyo gin ma mawa otimo, gin marac ma akwero. En aye winyo oluba giwaco ni oo in dong acel ajwara dong oluba gicako tuco lok dong oo in acel ajwara pien gin ma gin ma gin in iloyo ki yelle me naka kita en winyo gin mogo ni en to tipo neno ni balla peke lapii tye lap acoli rwaco ki lapii en lapii ma an atye ka bako doga ni en lapii an atye ka lok ki lapii pien tipo meri lok lok ada ma dano dek winyo ni aa acito i cac Gubedo wun wungeyo ni ka jo ma loko marac i koma en aye Church of Uganda. Donyone i church onongo lub tibu tera ni cen janel i luwum ki bor. Kibedo i wi wi cen janel i luwum onongo. Alwenyo ki church, alwenyo ki church, alwenyo ki bicwopgi. I kare ma kikelo lok ki kanya dibo ni cen janel i luwum yubbe peke i diocese me Northern Uganda. An ni, Ee, man aye dok gin ma tye i cal kany. Laleng ma winyo weng woro, wuwic maber ka lub ka i kanica waco ni, En ma war dano marac wun wunge ni pi lweny mi okwero lok pa bicopgi. Wek ocen jammi alwum ki woro In wungeyo ni weng gin bene ngeyo, gibigamogi bot lubangagi. Lubanga bongo ma wun wuruko gin-ni ene ni bongo pa lugitne wubigamo. Ento i weko i kare ma an dong aa ki i cat, kare ma kikelo bicobbe ene ni Godfrey Luwum, bicop me abor-ni, wun jo mukene wuwoto keda me cito ka gamo winy dolo ka tyeko lok ma kikelo adot i kom Bicop Godfrey Luwum yere. Wun wuneno gin ma Tibu timo. Mutoka pe omoko ngwec kene ma wun wutye iye. Pingo pe wuwaco gin ma tibu timo ma wuneno ki kun mutoka pe ongweco kene ma wutye iye? Kare ma wao i kamdini, kijuko mutokawa. Tibu pe an abedo anyim calo ngat atye ka telowu. Tibu pe lumony pe obino, lupolic pe obino gora ci lut ni General dii doge, wun wunyero Wabor i Karuma, Military Police gujuko mutokawa. Pe dok egoyo calut ni, Ladit bota ber. Ci onongo an aruko bongo mony i koma kenyo. Acholi tibogi ka it loko ada, tibogi tibo mua ki i polo. Ocito gang owiny dolo tyen me acel ma acholi oloko piny oru i wigi. Oweko coats ki kom bicop luwum kikwanyo. Tibo kwo, pe tibo. Dong acwali, lim ma wun wutye ka mito-ni, ma wutye ka neko ki gang-ngi, pe obuterowu ka ka mo. Piny obiruwu, pe tye gin mo mucakke ma pe gikkine tye. An, tipo acwali, mito imar dano weng. Amarowu weng. Man gin ma wun pe wungeyo. Ento apoko apoka i kinwa wan okiri, en aye an atye ki tipo, wun bene wutye ki tipo. Ngat acel waco ni, In nen calo in tipo nini i tipo marac. Kadi iwaco kabedi ni Yehowa tipo ka ma wara i tipo marac, en tipo pe romo toro yo kacel. Tipo pe romo toro ot kacel. Man gin ma myero wun wunge. En aye ka wun wudega giwu, pien an tipo tinde awacciwu tipo ma an atye kwede ni, tipo me tekwaro. Ma yaka ogwoko kwariwa. Ka an alamo doga, alamo en, en aye bino ka konya. En oweko awaco ni, Ngat ma biketo cinge i koma, nongo Lubanga oye ni en okelle. Ka pe Lubanga oye, ci yubbi gikwu ki cen, piny ru ma pye o i kom makwar.